Хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Нургалиевич, хөрмәтле Татарстан халкы һәм шу Татарстанда яшәүче иманны намуслы юньле бәндәләр. Ашча районы Чиканас авылына ярдәм кирәк. Менә бу безнең Ашча районында булган Чиканас авылы. Авылыбыз төзек, йортлар матур, кешеләр иманлы, әдәпле, инсафлы. Бу авылда пропискада 261 кеше. Шуларның 50-се яңа туганнан мәктәп яшендә хәтлек балалар пропискада. Пропискада булган балалар 50 бала. Безнең проблема Без инде бу ел мәктәпне ябалар икән, бездә башлангыч мәктәп. Мәктәпне ябалар икән дигәч, җыелышлар җыеп, куллар куйдырып, төрле инстанцияләргә хатлар юлладык. Менә йортларны күрсәтеп барам аерым-аерым. Газет-журналларга юлладык хатларны президентка, район главасына, исполкомга һәм бер җидеме нәшриятка юлладык. Шул безнең бөтен авыл халкының теләген белдерәм. Шушы безнең матур авылыбызга Мәктәп белә садик берләштерелгән бер комплекслы бина кирәк. Менә шо авылны ничек юкка чыгарга була, ничек куллар җитерә кирәк шо авылны юкка чыгарырга. Кемнәрнең моңа башы эшли? Шуны, шундый авылны бетерергә. Юкса безнең авылда кеше тырыш, яшьләр кала, читкә чыгып эшләсә эшлиләр, колхозда эш юк, колхоз юк. Колхозны инвестор талап китте. Авылда медпункт юк. Менә хәзер килеп җитәм, библиотека зданиесе бар иде. Ул библиотеканы сүтеп бәреп, ярамасыл здание түгел, я оптимизация булгандыр. Менә бу өйләрне дә күрсәтәм, төзек өйләр. Менә Менә монда хәзер безнең мәдәният йорты. Менә шул библиотеканы менә монда бер почмакка, бер тәрәзә ул. Кепечкенә бер бүлмәгә, гримеркага, клубның гримеркасына тыгып куйдылар әйбәтләп кенә. Исәмсез. Менә йортларны күрсәтеп барам мин монда. Шикарас авылындагы. Безнең теләк шул. Мәктәпне япмый торсыннар, бездә башлангыч мәктәп. И безгә мәктәп белә библия э, мәктәп э, һәм балалар бакчасы берләштерелгән бер бина. Менә монда безнең мәчетебез күренеп тора. Менә монда кызлар утыралар капка төбендә. Сәлам, сәлам бирегез, кызлар. Телевизорга китәс, телевизорга. Сәлам бирегез. Телевизорга. Кая хәтлек бар, кая хәтлек барасын белмим. Аллаһ Тәгалә белүче. Менә хәзер мин бу якка борылам, менә монда иләр. Безнең урамыбыз иләр. Менә бу якка борылдым. Хәзер белән мәктәп садикка керәбез. Менә бу безнең мәдәният йорты. Свидетельләр бар, ватып кермим, ачык. Светлләр бар, ачык ишеккә керәм. Бер нәрсәне дә закон бозмыйм. Менә ул безнең башлангыч мәктәп менә бу якта. Шул башлангыч мәктәпне бетертмәскә, яңасы төзелгәнче без тарткалашкач, безгә мәктәп директоры аның түбәсен алыштыру мөмкин түгел, чөнки ул читовый диде. Шуннан хәзер карыйбыз балалар бакчасын. Ишек ачык, кердем. Светильләрем бар капка төбендә утырган. Менә үзем балалар бакчасы. Аны чагыштырабыз һәм мәктәпне чагыштырабыз. Балалар бакчасының ишеге, стенасы җиргә сеңгән. Яз көне аның эченә урамнан аккан су тулып утыра. Залына балалар уйнатырган залга. Моның бернинди фундамент юк. Менә карыйбыз. Кайда монда фундамент? Карыйбыз. Кайда монда фундамент? Кайда монда мәктәп директоры әйткән яхшы стена, шундый булса гына түбә ябып була, хөкүмәттә җүләрләр утырмый диде. Хәзер түбәгә карыйбыз. Ага, җүләрләр утыра икән. Читавы якка әйбәтләп түбә ябып яталар. Ну, рәхмәт япкач, бик әйбәт. Ну, шуңа аптырыйм, ничек моңа явып була читавыйга, ә мәктәпкә явып булмый. Юкса мәктәпнең түбәсен алыштыралар икән, яңа мәктәп булганчы, ул әле хезмәт итеп торырга мөмкин. Хәзер киләбез Садикның арткы ягына. Менә амасы пристроили шушы, шушы кырыйга гына ремонт буласы дип, күзен акайта, акайта минем белән кычкырышкан мәктәп директоры. Юкса дивана булмаган кешегә монда балалар кереп көнгә ике тапкыр ашый гына. Теге якта уйныйлар алар читавы ягында. Хәзер артларын карыйбыз. Менә, менә бу безнең садик. Менә стеналарын карадык. Мәктәптә балалар өстенә анда түшәм ишелеп төшсә, кем җавап бирә? Әле сымның эчен күрмәдегез, эчендә кәмәк моның. Түшәм асылынып беткән. Ә менә бу садикта ишлеп төшсә, моңа кем җавап бирә икән? Менә. Әле мәктәпнең стеналары мондый түгел. Менә моны карагыз сез. Кая бар мондый әкәмәт? Ник безнең авылның намыска итәләр? Ник безнең авылга бер мәктәп белән садик берләштергән бина Без бит кыйммәтне сорамыйбыз. Кечкенә генә бер бина эшләп куеп булмыймы? Менә. Менә бу безнең садик стеналары. Менә. Пристрой эше дип атала бу. Мин моны инде күзәтеп карап йөрим. Чөнки бездә җыелышлар булды. Хатлар яздык. Безне авылның активистлары итеп сайладылар. Мин үземнән йөрмим, авыл халкы исеменнән йөрим. Минем үземә бернәрсә кирәк түгел. Минем балаларым укып бетергән. Укучы балаларым да юк, беркемем дә юк. Менә монда түбә алыштырып яталар. Менә монысы пристрой өлеше дигән өлеше. Ә монысы жүләрләр щитовыйга түбә япмый дигән мәктәп директорының щитовыйга түбә алыштырып яталар. Карадык. Карыйбыз тәрәзәләрне. Тәрәзәләр. Карадык. Ярты тәрәзә юк. Яртысын яра ялгаганнар. Карадык. Тәрәзәң турлыгын карагыз, иптәшләр. Эшләпәсен кыек салган. Монда бик яхшы күрмәс, конечно, видеода. Менә монда менә нигезләрне карагыз. Хәзер мәктәп ягына барабыз, аны карыйбыз мәктәпне. Нәрсә өчен мәктәпне шул хәләмәт тырышып яптырырга тели мәктәп директоры дигәндә, Нуритдинов Әмил, ә, Әмир Габделхакович безнең мәктәп директоры, Шиле мәктәп директоры. Ни өчен дигәндә, чөнки ул аңа өстәмә мәшәкать. Моңарчы аның ул мәктәптәш булмады. Менә ишекне ачыгые ябып чыгам. Миңа үпкәли алмыйлар. Ябылмый да әле ул. Ябылса ябырсын. Яптым, ябып чыктым. Хәзер мәктәпкә керәбез. Мәктәп белән садикны чагыштырабыз хәзер. Ни өчен? Мәктәп түбәсен алыштырып булмай. Менә монсы безнең мәктәпкә керә торган җир, ишекләре шундый матур. Бер җирдә юк мондый әкәмәт. Бер җирдә юк. Шундый матур авылга кешенең лапасыннан да хуже мәктәп садик исен китә торган. Неужели безнең хөкүмәт бер бина эшләп бирә алмый безнең авылга? Бер бина эшләп бирерлек мөмкинчелеге юк. Рөхсәт бирсәләр, җыеп үзебез төзибез, әкәмәт булсын, бөтен Россия, Татарстан буенча җыеп акча. Рөхсәт бирсеннәр, әйдә үзебез эшләрбез. Мескин икән безнең хөкүмәт. Менә карыйбыз сага бу якны. Менә ул безнең мәктәпнең арткы ягы дип атала. Түбәләрен карыйбыз. Менә түбәләре. Дөрес булсын өчен бөтен җирен күрсәтәм, бер җирен дә яшермим. Менә фундаментын карап китегез. Садикта мондый нәрсә юк. Фундаментның хәрефе дә юк садикта. Мәктәпнеке все-таки фундаментта утыра. Ни өчендер моңа түбә алыштырып булмый. Чөнки мәктәп директорының, Шиле мәктәп директорының прихоте. Ябам булгач ябам, үземнекен эшлим. Ябам булгач ябам. Чөнки аңа монда азаплану кирәк түгел. Моңарча аны монда эшләгән укытучы Кәрим апай ирләр кебек берүзе алып барды шул мәктәпне. Чүплектән Кешенең менгереп ыргыткан такталарын, бүрәнәләрен ташып, үзе ирләр кебек менә шушы мәктәпне алып барды ул, тотты. Әмир монда 22 ел мәктәп директоры булып эшләдем дип мактана. 22 ел ул монда ике тиенлектә хезмәт кертмәде. Менә. Ике тиенлектә. Ә менә монда яңа ике тәрәзә. Монда узган ел туалетлар, җуына торган җирләр кызларга, малайларга эшләделәр. Эшкә яклар мин төшерә алмыйм инде, гафу итегез. Менә монда канализациясе. Су кергән, су чыккан. Отопление бар. Может, теге алыштырырга кирәктер. Мин эшкә якларын әйтә алмыйм. Эшкә якка кердем мин анда. Чагыштырганда садикныкы хужракта. Тышкыяк белән тышкыяк. Моның самый главный түбәсен алыштырсалар, безгә яңа садик белән мәктәп бер булган комплекслы бина төзелгәнче ул хезмәт итеп тора алачак. Ә ул бина артыннан без иншалла йөрибез. Иншалла, Аллаһ бирсә. Безнең авылга бер бина тиештер. Гомер медпункт күргәне булмады авылның. Колхоз юк. библиотека бер почмакта гына. Инде хә безнең авыздан мәктәп белән садикны тартып алалар. Ярдәм итегез безгә кемнәр булдыра ала? Киңәш беләнме? Ничек ярдәм итә аласыз? Ярдәм итегез. Үтенеп сорыйбыз Чикана савыл халкы.